Helo, fi di Kelvin Jones, Swyddog Datblygu i'r BTO dros Gymru, a dwi yma heddiw siarad i chi anglyn ar Gylfin Braf a Hoff Inch. Aelod mwyaf o'r teulu Pincot yma yn Brydain, deryn mawr lliwgar, ond deryn swil iawn ac anodd i weld, a heb i pyn bach o dips a gobeithio fe helpu chi ymlaen wan. Wan, Fyswn i ddim yn ddyn y BTO os o'n i ddim yn dangos mapiau i chi, a hwn ydy'r atlas gath i greu rhwng 68 a 72 efo data da chi, y bobl, wedi gasglu, ac mae'n danos na deryn o'r de dwyrain ydi o, am gwylod Kent, gwylod Lundan, drosodd am East Anglia, a chydig iawn adar yma yng Nghymru, am ffyrmyn bach i lawr yng Ngwent ac ambell i sbotyn yma yng Ngwynedd a drosodd yng Ngheredigion. Rown ni. Ugain mlynedd ar bethau i 88 a 91, a fel da chi'n gweld, mae niferoedd y deryn wedi mynd i lawr yn arw. Um, lot fwy o gasglu doti at ei gilydd yma yng Ngwent, a ambell i smotyn yma yn y gogledd Cymru ac yn y canolbarth. So, mae rhywbeth yn digwydd efo nhw. Yr atlas dwytha gath ei gynhyrchu, fel ych chi'n gweld, mae niferodd wedi disgyn yn dros Brydain i gyd. Ond mae yna fwy o smotiau yma lawr yn Sir Feirionnydd, yma Ngwent, ac i fyny yma'n Silverdale, yma bell o Martin Mir. So mae yna rhywbeth mowr yn digwydd. Map arall da ni'n mynd i gynhyrchu fo'r holl ddata sgynnu ni heddiw ydy hwn sy'n dangos lle da ni wedi colli nhw, rhaid triangles bach llwyd, a lle maen nhw wedi mynd i fyny. Eto, yma yng Ngwent ac yma yng Ngwylod Siferionydd. So, diddorol iawn. So, y gylfyn braf, y ffeithiau. Maen nhw'n dderin anodd iawn i studio, um, am bod nhw yn swyl. Uh, maen nhw'n byw mewn goedwigodd weddol hen efo coed mawr, so maen nhw'n weld yn dopio'r coed. A beth sy'n ddiddorol, am dderin fawr lliwgar, munud mae o'n eistedd llonydd yn y goedan, mae o'n anodd iawn i weld. Ond dyna ni. Hefyd, maen nhw'n anodd i dal. Um, Dydau fwy am hynny mewn chydig. Ond y broblem fwyaf bosib ydy de, maen nhw'n medru brathu. Pan da chi'n meddwl bod y gylfyn mawr na sgynnyn nhw y big yn medru malu cerig mefus, a cheris, a bob dim mowr fel 'a 'lly, ac malu nhw racs i fita'r cnawd yn y canol 'lly. Meddyliwch be' ma' nhw'n wneud i'ch bysedd chi. Os 'dach chi isio gwybod sut deimlad ydi o, dewch i 'ngweld i yn y swyddfa, ma' gen i bar o bliars a mae o fel 'a yn 'ych bys chi, a 'na i wasgu a pidio gadael fynd, a dyna 'di'r teimlad. Pan roes y sgwrs yma at ei gilydd tro cynta, es i drwy'r cofnodion i gyd yn database y BTO i weld faint o'r gylfyn braf oedd wedi cael ei fodrwyo erioed. A dyma o, oeddech chi'n gweld, dechrau 1938, am chydig iawn, codiad wedyn yn yr 80au, fynd yn ôl i lawr, ac wedyn yn adag yma'r flwyddyn, yn hwyr yn y 90au yn ei flaen, lle mae niferoedd wedi mynd i fyny. Be ddigwyddodd adag yma? So, naw- 1956 ddoth Rwydi Maen yn misnet i'r wlad yma. Cyn hynny, o'dd rhan fwya'r adar 'di gneud fel cywion yn y nythod, a fel soniai i wedyn, 'di'r nythod nhw ddim yn hawdd ga' hyd i. Hefyd, amball un yn cael ei ddal mewn llefydd fel Ynys Enlli, mewn yr 'hen heligalan traps' 'na lle'r bo- adar yn glanio a wedyn cael eu brysio'n ei blaenau i'r catch bach yn ei ben bella. Um, ar ôl yr hwydi, oedd pobl wrthi yma thraw, gael mantfod i waith mawr arnyn nhw, rhywfaint o frwydo am dyn mlaen. Lli. Ond y broblem oedd, oedd neb yn cael niferoedd mawr. Dyma ni'n 82, nath rwy'n lot o waith yn rhedeg yno, ond fel chi'n gweld, i'n llawer adar cael ei dal. So pe gwyddoch Wel, oedd Jerry sy'n byw i lawr yng Ngwent, mi oedd o'n dal lot o adar yn yr Forest of Dean ac i lawr yng Ngwent. Lly. A mi oedd gen Jerry dal ambell un. A dyma Jerry'n penderfynu, wel mae rhaid bod yna ffordd o ddal nhw. A am chydig o flynyddoedd dyma Jerry'n gweithio'n galad a weithio allan sut i dal nhw, a y dechneg ffeindio Jerry oedd i roid hada duon allan iddyn nhw, ond mond o mis Chwefror yn ei flaen. Pan na ddigon o fwyd yn y gwyllt yn y coedwigoedd iddyn nhw, dyn nhw'n eisiau gwybod. So peth cynta wrth fwydo, oedden nhw o diwedd mis Chwefror yn ei blaenau, oedd yr adar yn dod i chwilio am fwy o faeth i ni gael dod i mewn i barod i nythu a cael y condition yn y cyrff yn barod. Wedyn dechrodd Jerry weithio allan rei sut dwi'n di dal nhw. Peth cynta o rhwydi mân, yn triangle o gwmpas lle oedd y hada. Ond y broblem ydy fel lot o teulu'r pincod, maen nhw'n disgyn yn syth i lawr o goed ac yn mynd syth yn ôl i fyny. Efo rhwydi mân, dych chi hada sy'n mynd ar yr ochr ac i mewn i'r rhwyd. So oedd o'n dal am ball un, ond dim llawer. So be weithiodd Jerry allan? So oedd o'n mynd allan a dychryn nhw pan oedden nhw'n bwydo'r llawr. Oedd nhw'n gyd yn hedfan am i fyny a wedyn am wrychod yn y goedwig. So ddechreuodd roi rhwydi o flaen y gwrychod ac wedyn dychryn nhw a ddechrau dal nhw. So, gwych iawn. So dyma ni lle ddod Jerry. Mae nhw a nifer o dechrau mynd i fyny pwynt yno. Yym, mi sgwennodd article i'r cylchgrawn 'dan ni'n cael fel modrwyr, sut o'dd 'di bod yn dal nhw, a'i pyn bach, a sut i roid oed ynyn nhw, yn gweithio allan cil o'r codau eira ac ati. A ddechreuodd hyn godi diddordab. Wan, mi oeddan ni'n gwybod bod 'na rywfaint yn Nolgella, a roedd i lun o Dave Smith sydd 'di gwneud y gwaith yn fanno, neu ddechreuodd y gwaith yn fanno mewn chydig. a o'dd o'n amau bod 'na ryw 30 o gwmpas. So, y flwyddyn yma, dyma nhw'n penderfynu, reit, dyma ni iwsio techneg Jerry i weld faint ddalo ni. Ac y 30 oedd Def yn meddwl oedd yna, flwyddyn gyntaf ddalo nhw dros gant yn y tri mis, mis Mawrth, mis Ebrill ac i mewn i mis Mai. So, yn amlwg, o'na lot mwy yn Dolgellau na ni'n feddwl. Ar ôl hynny, um, gath y prosiect pyn bach brysyrach, gweithio ar y techneg i gael ei weithio 'lly, a erbyn heddiw mae Dolgellau 'di mynd yn le pwysig iawn dros y Deyrnas Unedig i'r Gylfyn Braf. Um, yma yn y gogledd, mae yna poblogaeth bach yn Dyffryn Conwy, mae yna rhywfaint yn ardal Rhythun, a da ni'n gwybod bod yna rhywfaint o adar ôl gella fi'n cyn bellad ac i fyny mae'n Twrog, Clamrothan, Penrhyndeudraeth ac yn ei hola. Ond fwy am hynny. So, dyma'r atlas o adar Gogledd Cymru, gath ei wneud ar gefn yr atlas fawr, a fel da chi'n gweld, yma yn Olgella mae'r boblogaeth fwyaf, i fyny am Rhyd y Maen a'r Bala, sa chi'n disgwyl rhywfaint, mae'n twrog, a mae rhywfaint o'n nhw'n llwydo yma yng Nghoed y Brenin, so diolch yn bell dyn nhw fynd. Mae yna boblogaeth bach i weld ochr ar ythu, a mae yna boblogaeth esblynyddodd yn dyffryn Conwy, ond dim yn niferoedd sy'n weld i lawr yn Ddolgellau, neu bod ni jyst dim yn llwyddus, llwyddiannus yn dal nhw. So dyma ni, fynwant Llanelli lle ddechreuodd y holl waith i gyd. Um, mi oedd Def yn gweithio ar yr SBB ar y mawddach adeg yna, lle, ac un bore oedd yn hwyr i waith, a dyma rheolwr yn gofyn lle ti di bod. O, dwi bod yn cyfri'r gylfi'n braf i fyny yn Llanelli. Pa gylfi'n braf, medda fo. Mae dod efn dweud yw wrth i'r sef snosa wan lle efo'r coed yw mawr yn sbio ar y gylfyn braf. Ym rhywfaint yn clwydo yn gefn pentra allan yn elltud a maen nhw'n dod drwy'r fynwant yn borion, offa nhw i rwla yn ôl trwy fynwant yn prawn i offa nhw i gludo. Dyna chi oedd o. So, dyma o def, mae'n rhaid i chi'n abod o. Dwi'n siŵr pwy di hwn efo fo, lle rhyw foes yn licio, be mnal o ffotobomio lluniau, diolch yn siŵr pwy di ond dyna ni. Um, so dyma ni, gylfyn braf wedi ddal. Wan, mae gen y BT o reola am danos lluniau. A maen nhw'n dweud, da ni'n mi fod i ddangos lluniau sy'n lle wedi'r deru ddim yn gyffyrddus neu di'r blif am yn berffaith neu mor gwaith eilad lle. A sy'n nhw'n gweld hwn, sy'n nhw'n dweud, o, mae yna waed, mae yna waed. Ond mae rhaid ni ddeud fy ngwaed i ydy'r gwaed. Um, mi o'na rhyw gyt bach ar ochr y mis i, a pan dynis i hwn allan o'r bag, mi afelodd yn y cyt, a mi ail ogorodd o, ac o'n i'n gwydu am rei funudau. A fel chi'n gweld, mae yna rhyw glint bach yn ei lygad o fanna, lle. Ond sbiwch ar y big na, mod i'n mynd yn las. Os da ni'n dal nhw o mis chwefror, mae'r big yn bwydda ola bron nhw'n wyn. Ond fel mae'r tymor nythu'n dod yn ei flaen a maen nhw'n dod i'n barod i nythu, Mae'r big yna'n mynd yn dwllach glas ac yn dwllach glas tan fo'n dwad yr, y lliw huar glas fel hyn. Dydy o'n wych. Wan, un beth ydo ni pan ddechreuon ni dal nhw, oedd y llyfr yn dweud bod nhw'n pethau hawddan y byd, ydy gwahaniaeth yn cilio gair. Wel, Dych chi geiliog? Dyna chi ar. Um, Dwi'n meddwl broblem ydy o gyn lliad wedi cael ei dal o'n wlad yma lle, o bobl ddim yn gyfarwydd efo nhw. Wan, da ni wedi dal doman o'n nhw. Mae'n reit hawdd. Ac hyd yn pam nhw wedi pwrwy plu yn sydraf a dechrau dechrau fel oed odolion lle mae'n hawdd deud y ciliog i'r ieir adag yno. Um, be sy'n ddiddorol, da ni hefyd, yr ymwydwriaeth lliw anyn nhw. A mae hyn wedi gadw ni weld nhw yn bob math o lefydd a pobl yn pigo ni gerddi. Um, mae hon yn ardd yn tu cefn i'r police station Dolgellau, Trefor sydd wedi symud o'r ardal dyn heddiw. A o'n i'n nabod Trefor drwy sgyrsiau ni wedi wneud, a mae'n ffonio'r offis yn dweud, diw mae gen i doman yr hoff inches mae'n dod i'r ar, efo modwriaeth lliw ar ei coesau nhw. Ydyw, dyma ni na. O, ydyw, oedd, mi o'na. A mewn un flwyddyn, mi gath Trefor gofnodi yn yr ar 1370 o Gylfyn Braf, ac o hini o'na 87 o wahanol adar efo modrwy a lliw ar eu coesau nhw. So, ond dipyn hyn o bobl eraill yn Dolgella, dych ac a hyd yn nhw'n ei gerddi, a dych da'n iwbod, so dda ni'n gwybod beth yn digwydd. Um, be sydd hefyd yn ddiddorol, wedi siarad efo pobl sydd wedi bod yn dalwn yr Almaen a llefydd, maen nhw'n weddol ddof yn fanno a dod i'r gerddi reolaidd. Yym, ŵan y Ddolgellau, ŵan da ni'n dair a bedair genhedlaeth o'r adar yma'n dod i mewn ar ôl y Sunflowers duon yma. Mae fel bod yr cenhedlaethau yn dod i arfer dŵad i'r gerddi a bosib bod hyn yn rhywbeth sy'n mynd i fod yn fwy gyfarwydd efo ni ac yn fwy cyffredin. So, dalwch golach, cadwch lygad yn eich gerddi am beth sy'n mynd ymlaen. Yym, pan 'dan ni'n dal nhw, 'dan ni'n drio betha 'dan ni fel mor drwg, 'dan ni isio gwbod pa mor ff- pa mor fawr 'dyn nhw, pa mor iach 'dyn nhw, be' 'di hoed nhw, pob math o betha. Yn ffodus 'dyn nhw ddim yn helpu ryw lawer, ma' nw'n yy licio ca'l gafal, a ma' hwn ŵan, deryn weddol ifanc, cwmffon am y sgwâr, a welwch chi'r plu 'ma yn ddu, a dim cweit mynd cyn bellad ben yr adan yn fan hyn. A dyma oedolyn, fel chi'n gweld, gwnffon berffaith sgwâr fwy gwyn ac y plum yn fan hyn. Yn rwla dros y blynyddoedd, dwi wedi gweld llyfr efo llwyth o lyniau wedi gwneud gyn rwy'n o'r gylfyn braf yn arddangos, a mae'n defnyddio'r adenydd ac hwyliau, neu beth eich eisiau galw nhw'n edrych, fel rhyw ffordd o ddanos ddangos ei hun i'r ieir. Ond dwi wedi chwilio a dwi wedi crafu mhen a fedra mi i'w gofio lle na be dwi wedi gweld y lluniau yma. Dyn nhw ddim, ddim yn llyfr y monograff nath Guy Montfort, dyn nhw ddim yn Birds of the Western Palearctic, dyn nhw ddim yn hen lyfr handbook Weatherby, dwi wedi bod trwy bob math o lyfrau a fedra miw gyhyd efo. Dwi hefyd wedi bod trwy bob un article yn British Birds a drwy myfanno. Rhyw ddiwrnod pan dwi ddim isio ga hyd do fo, ga hyd do fo. Ond sy, dio hyn yn canu cloch efo rowyn sa chi'n gadal ni wybod plis. So, test bach i chi wan, dych chi cael cliws, uh, da i gwmffon, a fydda chi'n gweld y pot pwyso'r deryn. Wedyn y pot pwyso, diolch methu brathu. So, Ond be dwi 'di ddeutha chi, sgwâr, lot o wyn yno fo, oedolyn, deryn o flwyddyn heb newid i blu, ma' nhw'n llwyd, budur, ac yn fwy miniog, fwy o bont yn nhw fan hyn. So, gobeithio bod chi'n gwybod sut i oedio'r deryn wan. Ond fel nes i son, ma' nhw wedi brathu. Um, Rachel wrth ei helpu ni un tro, um,

Yym, maen nhw yn gafael, fel ddudis i, maen nhw'n medru malu coed ceir- cynnau ceirios, y racs efo'r big yna, um, mae'n anhygoel. Codi swigod gwaed yn hawdd, da chdi gweld gwaed ar y nwylo fi, so dyna fo. Ond beth sy'n ddiddorol, da ni wedi newid y dechneg yn Dolgellau i ddefnyddio be maen nhw'n alw'n bushnet, So mae rhwyd wedi plygu'n ei hol ar y llawr, mae ddau bolyn i godi fod ar y llawr, a buncis lastig wedyn sy'n dynnu fo, a da chi'n danio fo fel cortyn. Yma mae yna 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar y llawr, 2,000 o werdd. Be sy'n ddiddorol, ddwn i lawr pan mwy werod ar y llawr, a mwy werod yn cadw glir o'n nhw. Dwi'n yn siŵr pan, ond mae yna reswm. So pam na ddigon, da ni'n cuddiad yn y car y dop y banc, pam na ddigon yn yr ardal dal, tynnu'r llinyn mor hwy drosodd y dawn nhw. Wel, pan ddechreuon ni gael niferoedd resymol ychal, um, nath yr RSPB ddod i'n gweld ni. Um, maen nhw wedi bod yn ei gwaith ar hwn sydd yn dderin weddol brin dros byden, e, yn dderin brin, ac eisiau dysgu mwy amdanyn nhw. So, y gamp oedd i gosod yr teclyn bach ma sydd yn bach glyd ar gwmffon y deryn, deryn, mond ar ieir, ac wedyn dilyn nhw i weld faint o nythod yn cael hyd i, a pa ddefnydd o'r coedwigodd lleol maen nhw'n wneud. Wel, gret, gatho ni hyd i'n ythod. Wel, mae'r llyfrau'n dweud bod nhw allan ar ben y briga, yn yw lefydd ddigon gwirion anodd i fynd atyn nhw, ond yn ythod gafon ni hyd i'n ddolgella, I gyd i mewn yn dynn fel hyn i'r bonyn, a mae'r gamera bach yn sbio arnyn nhw. A beth yn ddiddorol, o'r holl broblemau yn y nyth, yr aderyn oedd yn creu problam fwya ydy'r sgrech goed. Dyna di'r culprit mwya efo bita wya hein, eith wiwerod America fel nhw. So, dyma nyth taclusa yn y byd, glam powy fel sa chi'n disgwyl 'lly, ond dyna ni. Yym, be' oedd yn ddiddorol, mae'r llyfrau hefyd yn deud bod nhw mewn hen goedwigodd, ond mae yna sawl nyth yma yn olltod Dolgellau, yn y ffridd sydd rhwng, fel mae'r goedwig yn dechrau ar fynydd y ffriddoedd, mewn rhyw goed bychan fel hyn, sydd wych, hawl ga hyd i nhw. A dim cweit mor hawdd â'r goeden yma 'lly 'de, ond ma' rhai' mi ddeuthach chi ma' Tony wedi bod ar cyrsia yy health and safety i ddysgu sud i iwsio raffa yn saff. Yym dwi'm yn gwbo faint o health and safety sy' o flaen hyn 'lly dwi rhy dewr mynd i fyny rŵan ydan rhydd. A dyma nhw'n cywion bach ni, dydyn nhw'n ddel. Glamp o giw a gyd ond yr oed yma, 'dach chi'n gweld y big mowr 'ma'n dŵad. Pan maen nhw'n galw am fwyd, y smotia mawr yma fan hyn. Mae'n siŵr, yn y dwll, neu yn y twllwch, neu'r... Neu sy'n dwi'n meddwl golau dydd yn y goedwig pan mae'n llond dos diwrnod twyll, mae'n siŵr. Ond pan mae'r oedolion dod yn ei hola, mae'n siŵr bod hwn yn hawdd gweld lle mae'r cega'n galw am y bwyd. Chydig wythnosau wedyn, dyma ni y giw sy'n debyg i gylfyn braf. A dyma ni, Berwyn wedi ddal yn un gar Trefor chydig o wythnosau eto wedyn. Um, beth da ni wedi ddysgu? Wel, beth yn ddiddorol ydy, oedd Jerry i gychwyn, mae lawr yn went, gath o aderyn, dim di Norwy. Mae Tony wedi cael tri i Norwy. Um, bosib bedwar erbyn heddiw, un iâr gath ei modrwyo yn diwadd mis Ebrill, ac wrth chwther i bol, o' 'na batch moel arni, o'dd 'i'n weddol dew cario lot o sain, ond erbyn mis Mehefin, o be' o'dd ar ôl o'i choesau hi a hitha, mewn bocs Tylluan Frech yma yn Norwy. Hefyd, da ni wedi cael deryn o Dyffryn Conwy i mynd i Norwy. Ac yn nos nosfa dwytha yma, mae yna dderyn gath i fod dwrio dwy flynedd yn ôl yn Dyffryn Conwy wedi weld ar arfordir yma yn Yorkshire. Yn amlwg, dod yn ei ôl o Norwy a deryn o Dyffryn Conwy o hwnnw. So 'dan ni'n gwybod bod nhw'n mynd nôl ac ymlaen. Be sy'n ddiddorol ydy, mae'r adar yma sydd yn ymfudo, maen nhw, pan rwy'n tynnu nhw allan o'r rhwyd yn mis Ebrill, maen nhw i deimlo yn fwy ac yn drymach. A pan rhoi pren mesur arnyn nhw, maen nhw yn fwy a maen nhw'n pwyso lot mwy efo lot o adar ymfudol ar lot o sain arnyn nhw. Dyma lun un o'r Eitoni wedi gymryd yn rar rwy'n yn Norwy. A hefyd gafon ni un ath i fyny Sweden. Od, ond dyna ni. Uh, mae o tri hwnna, mae yna ni, mae yna Jerry. So, yndan mae yna smydiad dol ag ymlaen. A dwy flynedd yn ôl, oedd y tywydd yn berffaith i adar am fudol, ond a heidia i weld yma ar arfordir dwyrain, ac ar un ddwrnod o'na 400 mewn un berllan i lawr ym man Kent cyn mynd drosodd i'r Cyfandir. Um, gafon ni niferodd mawr yma yng Nghymru, jyst y niferodd da ni'n gael fel arfer bob bia. Um, Rhyw broblem gafon ni, fel da chi'n gwybod, mae yna um, salwch trichnomiosis sydd wedi ffeithio ar y pil a werdd y Greenfinch. Mae'n amlwg yn Dolgellau o ddod i neidio drosodd i'r Gylfyn Braf. Yym, am bod ni'n trio gwneud y gwaith yma ac yn gofyn i bobl bwydo a cofnodi nhw, oedden ni'n teimlo pyn bach o gyfrifoldeb at hyn, ond o rhaid gwneud rhywbeth amdano fo. So peth cynta ydy, efo tric, mae rhaid i bawb stopio bwydo am fis, disinffectio a golchi i ffidars a wedyn ail ddechrau pan mae'r cylch infection yma wedi marw. So, nath Julian Hughes sgwennu articl i ni yn y Daily Post, ath hwnnw allan. Nath y Campra News i lawr yn Sir Feirionnydd articl, rotha ni bethau ar newyddion Cymraeg, galwad cynnar, newyddion radio Cymru, um, Facebook Dolgellau, pobl yn crocio ambell i ddrws, ac Bob parch i bobl ddog ella nath bowb stopio bwydo disinffectio a mi laddwyd y cylch transmission ma a nathon ni job wych ohono fo. Um, yr unig beth oedd yn bwysig oedd rhaid i ni fod yn hollol frwnt efo bobl oedd rhaid deud wel ond rhaid pobl ddeud wel maen nhw'n licio dod actw am fwyd oedd rhaid deud pobl so da chi'n mynd i gario ymlaen bwydo'r adar ma da chi'n mynd i lladd nhw. Os da chi wedi stopio am fis a llnau, ddown nhw ni hola a fydd na ddim broblam a newch chi ddim drwg iddyn nhw. A mi weithio. Um, erbyn heddiw, mae'r boblogaeth yn mynd o gwmpas a maen nhw'n dechrau arfer gerddi eraill. Dyma iar gath ei gymryd i llun hi mewn gar yn rhaid sarn ddim yn bell o Ffestiniog. A dyma'i phartner hi, a fel 'da chi'n gweld, sgynno fo ddim modrwy ar ei goes. Be' sy'n ddiddorol ydi, os ydyn nhw isio tynnu'r modrwya plastig, ma' nhw'n tynnu nhw. Yym, gath un geiliog 'i ddal un fore yn Dolgellau, gath o fodrwydd. Gath o'i ail-ddal dwy awr wedyn, o'dd o 'di tynnu'r fodrwydd. Gath o fodrwydd newydd i gosod. Fymryn bach o gliw ar y fodrwydd i'ch stopio fo ogor o fodrwydd yn nhŷ bosib, gath o'i ddal eto cyn cinio ac o'dd 'di tynnu honno hefyd. So os 'dyn nhw'n penderfynu tynnu nhw i ffwr' ma' nhw'n dŵad. So dyna ni. A hwn yr un un rar ac o'dd ei ar yna. A dyma ni ddarfod. Um, mae ni clamp o geiliog, fel chi'n gweld, cwmffon sgwar, so hen erin. Sbiwch glas twyll pendigedig a'r big ma yn wyn. So hwn di ddal yn gynnar yn y tymor. Pyn bach o las, dwch dau fus dyfo, a fydd y big na yn y las twyll, twyll, twyll na eto. Rhaid mi ymddiheuro bod fi ddim yn bersonol i siarad efo chi ag ateb gwestiynau. Ond sgynno chi rhyw gwestiynau, mae fy e-bost i a rhif ffôn i'r gael ar saflawe y BTO. A diolch yn fawr chi am wrando, gobeithio fod chi wedi mwynhau.